F'dak iż-żmien, Ġesù refa' għajnejh u ra l-għonja jitfaw l-offerti tagħhom fit-teżor tat-tempju. U ra wkoll waħda armla fqira titfa' biex tgħin żgħar tal-flus. U qal, Ngħidilkom is-sew, din l-armla fqira tefet iktar minnhom il-koll. Għax dawn kollha għamlu offerti miż-żejjed tagħhom, Imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet dak kollu li kellha biex tgħix. Il-Kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Ir-reliġjon x'inhi? Ġesù iwissi lid-dixxipli tiegħu kontra t-tip ta' reliġjon ħażina. Filwaqt li jikkundanna lill-kittieba, l-esperti reliġjużi ta' żmienu, huwa jwissi kontra tliet affarijiet, ix-xewqa li tkun u tidher prominenti minflok tgħix f'servizz bla egoiżmu lejn l-oħrajn, ix-xewqa li tkun irrispettat u rikonoxxut, u li tfittex l-istima mingħand l-oħrajn. Minflok tfittex li tippromwovi t-tajjeb tal-oħrajn permezz ta' servizz bi mħabba u b'umiltà. U t-tielet. li tipprova tuża il-pożizzjoni tiegħek, anki dik reliġjuża, għal gwadann u l-avvanz personali. Ir-reliġjon vera hi li tirrelata ma' Alla u mal-proxxmu tiegħek b'imħabba, b'unur u b'qima. Il-Mulej ipoġġi l-Ispirtu tiegħu fina ħalli aħna nkunu mimlija bil-ferħ tal-preżenza tiegħu, bil-ferħ tal-qima vera tagħna lejh, u bil-ferħ tal-għotja tagħna bla egoiżmu bi mħabba għall-oħrajn. Il-qima vera lejn Alla twassalna biex nagħtu bil-qalb, kemm lil Alla kif ukoll lill-proxxmu. Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni drammatika fejn tidħol l-għotja bi mħabba. L-imħabba ma toqgħodx tikkalkula Hi tonfoq bl-abbundanza. Ġesù wera dan il-punt lid-dixxipli tiegħu filwaqt li kienu bilqiegħda fit-tempju josservaw lin-nies jitfgħu l-offerta tagħhom fit-teżor. Ġesù faħħar l-armla fqira li tat l-iċken offerta meta mqabbla ma' dik tal-għonja li taw offerti ta' ammonti akbar? Kif jista' xi ħadd li hu fqir jagħti aktar minn xi ħadd li għandu ġid bil-bosta? It-tweġiba ta' Ġesù hi sempliċi, L-imħabba hi aktar prezzjuża mid-deheb. Ġesù għallem li meta wieħed jagħti, irid jagħmel dan minn qalbu. Offerta mogħtija kontra l-qalb jew biex wieħed jidher tajjeb għal quddiem in-nies titlef ħafna mill-valur tagħha. Imma offerta imqanqla mill-imħabba, bi spirtu ta' ġenerożità u sagrifiċċju, trendi ħlas kbir fis-sema u hi imprezzabbli. L-ammont jew id-daqs tal-offerta mhux daqshekk importanti daqs kemm l-istess offerta se tiswa lil min qiegħed joffriha. L-armla fqira setet żammet imqar munita waħda minn dawk li tefet, imma minflok hi tat bla ħsieb ta' xejn kull ma kellha. Ġesù faħħar lil xi ħadd li bilkemm ta solt somma tant insinifikanti għax kienet kull ma kellha biex tgħix. Dak li aħna għandna x'noffru jista' jidher żgħir jew ta' ftit valur, imma jekk inpoġġu kull ma għandna għad-dispożizzjoni tal-Mulej, minkejja kemm dan jista' jidher insinifikanti, Alla imbagħad jista' jagħmel bih aktar milli aħna nistgħu nimmaġinaw jew nikkalkulaw. U inti, skoprejtu u qed tgħix fil-ferħ u l-libertà ta' min jagħti lil Alla u lill-proxxmu bi gratitudni u bi mħabba? Mulej, kull ma għandi hu tiegħek. Jien noffrilek lili nnifsi u kull ma għandi. Noffrihomlok minn idejn Marija Santissma, li bħala ommi tenni biex indawwar il-ġid kollu li inti ipprovdejtli għall-użu tajjeb u għaqli, skont ma tixtieq minni int, għall-glorja tiegħek. Grazzi Ġesù. Grazzi Marija. Amen.